Хәерле көннәр, кадерле дуслар! Мин сезне үзем белән унберенче сентябрьдә чыккан Акчарлак газетасының утыз алтынчы номеры белән үзем белән сәяхәткә чакырам. Кемнәр безне укый инде Акчарлак газетасын укыган сез беләсез, безнең тышлыкта инде бу атна дәвамында актуаль булган яңалыклар белән беррәттән икенче, өченче бит материалы бирелә. Менә икенче, өченче битнең герое булып безнең бу санда Харис Хөснетдинов

Унбер өлкәдән килгән кешеләрнең сорауларына җавап табылган һәм аларның проблемалары чишелгән дип саныйм. Шулай ук тагын алга таба китсәң, менә монда безнең журналистыбыз Руслан Хөснетдинов сайлаулар турында репортаж эшләгән. Нәзилә Фозина умартачылар турында язган. Аларның проблемалары күтәрелә бу язмада. Бик зур булмаса дагын, проблемалары күтәрелә һәм ничек чишү юллары Журналист шушыны өйрәнеп шушылай тереп яза. Шулай ук менә монда мин кызыксынып укыдым, шарманка белән дөнья буйлап сәяхәт итүче кеше акчасыз чыгып китә, шушы үзенең шарманкасы белән аша ашарына да таба һәм шулай ук яшәренә дә ген таба. Шулай ук менә алга таба Рабига Сибгатуллина, Рабига апаны бик нык хөрмәт итәм, чөнки Габделфәтнең беренче гастрольләре дип әйтим, филармониягә килгәч тә аның группасында башланып китте. Рабига апаның тормышын да беләм, үзе белән дә аралашканым бар. Һәм менә бу язмасында тагын Альбина Гайнуллинаның язган язмада да Рабига апа ничектер үзен күпмедер процентка үзенең эчке тормышын, эчке кухнясын ачып биргән. Проблема чишү материалы, каенны нишләтәбез дигән, күршеләр Күршеләр язмышы, күршеләр тормышы. Бу бик авыр мәсьәлә. Әгәр дә ике арада бервакыт мәче үтеп китә икән, аны җайлатырга бик авыр булачак. Чөнки менә шул мәчене үткәзмәскә кирәк инде. Шулай ук безнең дин вә йола бите, монда инде безнең хәзрәтләребез дип әйтәм инде, Татарстанның, Казы, ниләрнең, Казанның хәзрәтләре, Мәхмүт хәзрәт Шәрәфетдиннең һәм дә Туган авылым мәчете. Имам-хатыйбы Нурулла хәзрәт Зиннатуллин белән әңгәмә һәм килгән сорауларга җаваплар. Болар үзе менә кешене тулыландыра торган. Минем бер иптәш кызым ике газетаны укып чыксам, өч газетаны ди. Миндый менә дөньядан уже теге Бөтен яңалык белән танышкан кебек булам, ди Акчарлакны укыгач, дип, әле ул дагын әйтеп шатландырып алды. Шулай ук менә исәнлектән аермасынны карасаң да, сезнең хатлар, килгән хатлар, бу хатлар үзләре бер язмыш инде. Бакчачы почмагы, күпләр инде хәзер бакча сезонын төгәлләп. бетерәләр. Әле безнең теплицада төгәлләнмәгән үзебезнең. Шулай ук менә Миләүшә Каһарманованың хикәяләре ул бездә күп чыга. Тормышчан хикәяләр. Бер-ике җөмлә генә укып китим әле. Ирем китте, ташлап. Бөтенләйгә. Әгәр дә моңа кадәр кемдер берәү иремнең китәчәге хакында әйтсә, кычкырып көләр идем. Әйе, әйе. Чөнки чыбык тотып кусаң да янымнан бер адым да атламас кебек иде. Мин үзем дә, бары булдыксыз хатыннарны гына ирләре ташлыйдыр дип уйлый идем. Хәтта тегендә-монда гәп сатышканда да шундыйрак хәбәрләр чыкса, юньле хатыннан ир качамы диебрәк